Şeýle kommentariýalary ýaza-ýaza, şeýle hatlary ýaza-ýaza soňuna çekdirdiňiz wara şu wideony. Bu wideodaky aýtjak zatlarymyň netijesinde maňa bolan garaýşyňyz üýtgäp bilerimka diýen. Nähili kabul etjegiňize baglylykda Belki-de maňa bolan garaýşyňy üýtgemen biler. Hemmämiz hemme wagt, her ýeri gezip görmek isleýäs. Ýöne gitmäne ne maddy tarapdan pulumyz bar, ne-de oňa aýyrmana wagtymyz bar. Gulagymyza gaty mylaýym gelýän, gaty jadylaýjy gelýän astral syýahat bilen fiziki taýdan ýerimizi üýtgetmän, Täze ýerleri görmek mümkinmi? Astral syýahada nädip çykyp bolýar? Astral syýahat näme? Hakykatdan hem astral syýahat diýilýän bir zat barmy? Bu soraglara jogap bermek hakykatdan hem gaty riskli. Meselä bir arkadaşymyz gitdiňde tawşan dişleri olan, boýnuzlary olan bir insanla karşylaşdygyny ifade etmişdi. Mini kıyametin

Astral syýahat, ruhumyzyň fiziki bedenimizden aýrylyp gezip görmegine ýa-da zamanyň beýleki tarapyna geçmegine astral syýahat diýilýändir. Astral syýahata çykanlaryň fiziki görnüşimizden çykmagynyň we kişiniň ruhunyň täzeden bedene gaýdyp gelen wagtyny, Ol kişiniň özi duýýandyr. Gaty köne ynanja eýe bolan bu ynanjyň gadymy döwürlerde hem mysallary bardyr. Bularyň biri-de köne Müsürde bäş müň we üç müň ýyl öň orta çykandyr. Müsürli ruhanylar astral bedeniň barlygyna ynanyp, muňa KHA adyny berendirler. Bular gaýa diwarlaryna ýazgylar we çyzywlar çyzdylar. Ruhuň fiziki bedenden gopuşyny çyzdylar. Astral syýahaty gözden geçirýän bilim pudagyna projektiologiýa diýilýändir. Günümizde geçirilen anketa gatnaşyjylaryň on alty göteriminiň durmuşynyň haýsam bolsa bir ýerinde beden daşy bir ýagdaý ýaşandyklaryny aýdýarlar. Bu içgin ýagdaýdaky mesele kişiniň ruhunyň bedeni taşlap gitmesi we oňa gaýdyp gelmesini ylmy tarapdan ölçemeginiň bir ýolunyň ýoklugydyr. Aňymyzyň, beýnimiziň daşynda bar bolup biljekligine degişli bir subutnama bolmanlygy üçin, astral syýahat, bilim ynsanlary tarapynda, bilim adamlary tarapyndan kabul edilýän däldir. Astral syýahada çykanlaryň edýän jedellerine görä, munuň birnäçe ýoly bar we ol hem aňymyza we bedenimize öwretjek usullarymyza baglylygyny aýdýarlar. Astral syýahaty etmegi nädip çalt öwrenip bilerin diýen bir gözleg etdim internet saýtlaryndan, sahypalaryndan-da. Garşyma çykan netijelerini eger-de araňyzda astral syýahaty etmek isleýänler bar bolsa, barlap görüp bilersiňiz. Barlap göreniňizden soňra etdiňizmi, boldumy, işe ýaradymy, ýaramadymy, ony kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Astral syýahada çykmak üçin, ruhumyzy bedenimizden uçurmak üçin öwrenmeli zadymyz şulardyr. Rahat bir ýatakda ýatmak. Ol ýatakda ýatýan wagtymyz bedenimizi ýumşatmak. Beýnimizi daşarky dünýä garşy ýapyp, alfa modyna geçirmekdir. Bilime görä, astral syýahat diýilýän zat ýokdur ýa-da Barmy? Bilimiň astral syýahaty kabul etmeýänligi üçin onlarça, ýüzlerçe, müňlerçe sebäp bardyr. Hemmämiz bilýäs, bilimde sud edilmeýän hemme zadyň hakykylygy, bir geçerliligi ýokdur. Bilim ynsanlary astral syýahata çykýan kişileriň edýän jedellerini lusid düýş bilen garyşdyrýandyklaryny belleýärler. Gysgaça düşündirsem, lusid düýş bilip görülýän düýşe berilýän atdyr. Lusid düýş wagtynda düýşdeligimizi bilýäs we munuň saýasynda düýşlerimizi isleýşimiz ýaly dolandyryp bilýäs. Ýöne bular diňe biziň hyýaly güýjümize baglydyr. Lusid düýşüň astral syýahatda edilen jedeller bilen bir baglanyşygy ýokdur. Lucid düýşi görmek isleýän, ýagny lucid düýşi ýaşamak isleýän kişilere şu ýerde bir kiçiräk maslahatlarym bar. Düýş depderini tutmagy, meditasion etmeklerini we şekilli görnüşde hyýaly güýçlerini ösdürmegi maslahat berýän. Lucid düýş hakynda eden gözleglerimde muny etmek isleýän kişileriň, ýagny hemme kişiniň edip bilýänligini, ýagny gerekli bolan zatlary öwrenenden soňra, edip bilýänligini öwrendim. Şeýle hem bolsa, bilim makalalarynda ýaýymlanan maglumatlara görä, lusid düş soňky derejede hakyky zatdyr we lusid düş REM uky wagtynda bolup geçýän zatdyr. Bilim lusid düşüň barlygyny kabul edýär we ynsanlaryň Astral syýahat diýip kabul edýän zady lusid düýşden ybaratlygyny, bu görnüşdäki ýagdaýyň hem bilimde ýeriniň barlygyny belleýär. Ýagny gepiň tümügi, astral syýahat diýilýän zat, ruhumyzy bedenimizden çykarmaly diýilýän zat bilime görä, ýokdur. Astral syýahada çykmak isleýän kişiler lusid düýşi öwrenip, onuň üstünde işläp, lusid düýşi ýaşap bilerler. Hä, şu taýda ýene bir zat aýdaýyn. Şol okan makalalarymyň birinde-de şeýle bir zat gürrüň berýär. Bir bilim adamy, bir bilim adamy, goşa dyrnagyň içinde, şol ruhumyzyň agramyny ölçemek üçin bir barlag geçirýär. Bu barlagda hassa bolan adamlary öljek wagty, öleninden soňra we ölýärkä agramyny ölçeýär we ol ýerde içindäki howany, gan basyşy, aýrylandan soňraky agramyny hasaplaýar, zat etýär. Bu hasaplamanyň netijesinde bolsa ynsan ruhunyň agramyny ýigrimi bir gram hökmünde bilim ynsanlaryna hödürleýär we olar ony kabul etmeýär. Sebäbi başga geçirilen gözleglerde bolsa bu ýigrimi bir gram elli gram, altmyş gram, on gram, on bäş gram şolar ýaly tapawutly ölçeglerde çykýanlygy üçin muny bilim ynsanlary kabul etmedi. Bu sebäpden bu barlag geçerli däldir. Astral syýahaty bu derejede ulaltýan kişiler, lucid düýşi ulaldyp, hyýaly güýjüni ulaldyp aýtýan kişilerdir. Şu taýda size bir sorag beresim gelýär. Elbetde, bu ýere çenli tomaşa eden kişilere ruhumyzyň agramy barmy? Astral syýahat diýilýän zat, siziň pikiriňizçe, näme? Hakykatdanam barmy? Bu soraglara öz pikirleriňizi kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Ýa-da gysgaça aýdanymyzda, astral syýahat, ýasama bilimde, hakyky bilimiň üstünden oýnalýan bir oýundan we ertekiden ybaratdyr. Durmuşymyzda hakyky zatlara ynanyp, Hakyky zatlary öwrenip, ol öwrenen zadymyzy we ynanan zadymyz hakynda täzeden pikir edip ýaşalyň.